Aw le, kum sanghnih sawmhnih pathum kum chan ve lai kan hmang liam tawh na chungin American animated TV series lar em em The Simpsons in kum sanghnih sawmhnih pathuma thil thleng tur an lo hrilh lawk hi kan thler hauh ang a. Kum sangkha zakua sawmriat pakua khan episode hmasa ber an ti chhuak tan a, Chu chu tun thlengin season thar a la awm belh zel rih a ni. Thil lo thleng tur episode hrang hranga an zep tel fo a, entir nan Coronavirus chungchang te, US President inthlan chungchang te bakah Super Bowl a Lady Gaga performance te thlengin an lo hrilh lawk dik vek tawh a nih chu mawle. Heng an thil hrilh lawk thleng dek thin avang hian tun thlengin The Simpsons huhang hi a la na em em reng mai a ni. Topic ah kan lut tan ang. Kum sanghnih sawmhnih pathuma thil thleng tur an hrilh lawkna pakhatna US leh China war a ni. The Simpson episode pakhata news reporter chuan, He thuthar hi sawi ka hre em em rualin sawi ngei a tul si. US leh China chuan Indo an puang a ni, tiin. Darkar rei lo te hnuah nuclear bomb te chu a puak ta dur dur a. US leh China pawh ramri hru lah ding khupin China sipaite chuan US ram leilung chu an rap ta. Tichuan US sipaite nen chuan an inhmachhawn ta ran a. He hrilh lawkna hi tun dinhmun en chuan a thlen dik a rinawm viau. Hman ata tawh heng ram pahnih te hian buaina neuh neuh nei ve bawk mahsela tun hnaia an boruak hi a sang chho riau tih kan hre theuhin a rinawm. US leh China inkar hi South China Sea, Taiwan, Trade War, Technology War avang tiin an inkar boruak hi a tha lo zual hle a. Kumin May ni sawmhnih paruk khan South China Sea tuipui chunga US enthlatu thlawhna, RC one thirty five, surveillance an tih mai i, chungmu vanlai thlawh anga lo thlawk duai duai chu China-in do thlawhna jet fighter J-16 pakhat chuan a hma lam fit zali lekah a lo thlawh khalh a ni. US an thinrimin a professional thil tih lohin boruakah insut darh vek theihna thil te a ni, tiin a dem hle a. China erawh chuan, Kan boruak leh tuipuiah lo lut fo teh suh u tiin a vo let zui a ni. China Foreign Ministry thuchhuah chuan, Hun rei tawh tak atangin US chuan mi ram chhungah chul lo puiah a rawn inrawlhin, China ram himna leh dinhmun a ti der thawng hle a, hetiang thil hi ngaihzam leh palhzam mai mai chi a ni lo, a ti. Hetiang hi US leh China inkar buaina ni mah se, The Simpsons chuan nuclear war chungchang chiah a hrilh lawk thung a ni. Pahnihna, Hmeichhe President He Shaw-in a hrilh lawk pakhat chu tun kum inthlan lo awm tura US President atana hmeichhia a tlin tur thu a ni. Episode pakhat, Bart to the Future, March ni sawm pakua sang hnih kuma an tih chhuahah chuan Lisa Simpson-i chu US Hmeichhe President hmasa ber atana thlan a ni a. He episode inṭanna ah chuan Bart Simpson-a'n hna reng a thawk peih lo. Chutih laiin Lisa Simpson-i chu rim taka a thawh avangin US President nihna hial a chelh phah a, a hna chu a lak urhsun rual rualin a mimal nun nen a thliar thiam hle. Pathumna, Economic Crisis and Inflation, Ram sum harsatna tia kan hriat leh thil man sang a ni. Sum lama ram pachiatna leh thil man sang chho em em mai chu thawh theih si lo, ngei theih si lo hun lai Covid nineteen avanga kan tawm in lai khan kan hrechiang hle hlawm awm e. Thil man sang uchuak leh sum lama ram harsatna thleng tur te, America ram tawpna lo thleng tur chu The Simpson-ah hian a no zep tel leh reng mai. Mi pakhat chuan Homer hnenah a lo hrilh malh malh a, mahse Homer chuan a awi duh tlat lo. A laptop chu herh remin video a han hmuh tir a, Supermarket a mipui rilṭam pawisak nei tawh lo leh dawr nghâktute an lo innawr luai luai mai. Bu leh bal thar tur awm lote, oil tlâkchhamnate a thleng anga ṭâm teh nau hmachhawn kan la hma bâk niin The Simpsons chuan a hrilh lâwk a ni. Palina, Zombie Virus, Movie tam taka kan hmu fo tawh thin anga, a tak taka thleng tur chuan a awihawm chiah lo mai thei. Mahse, he thil thleng tur hi The Simpsons-in an hrilh lawk zingah a tel tlat thung. Episode pakhatah chuan Springfield Burger Restaurant lo langin an menu thar bawng saher sawm chu an lo tlang zarh a, Mahse chung an bawng hman te chuan an dam laiin bawng sa atang bawka siam sauce an ei tih reng an hre lo. Reporter pakhatin an burger a han ei thin chiah mai chu. Live telecast ah chuan mak sak tak tak a che in zombie a a chang a, rei lo te chungin khawchhung chu a danglam hneh kher mai. Mahse, mak tak maiin Bert-a chu virus-in a hneh ve thei tlat lo. Tichuan, a inbualna tui thli chu dam khuachhuak ten inin virus laka invenna atan an hmang ve hlawm a. Pangana, environmental pollution, zombie apocalypse a rawn thlen tak hnu khan khawvel boruak chu a chhe hle a. Episode pakhata a lan danah chuan boruak chuan chhiat lam pan zelin siam that hna thaw vat a nih loh chuan hun harsa zawk kan tawn buak theih tur thu a lang. Season twenty nine, Episode twenty one ah chuan Lisa Simpson-in khawvel, environment, che zel chu a vei hle a. Protest te neiin industry lian tak tak te chu a dem hle. Video a a lan dan ang hian Springfield lui dung vel te phei chu a bul hlawh in a chop hle tih kan hmu thei. Paruk na, Mars planet a mihring te kan kal tur thu. The Simpsons Season 27, The March in Chronicles ah khan Marsha leh Lisa Simpson-i te chu mihringte zingah a hmasa ber atan Marsha inkap kai turin an in volunteer a nih kha. Khasiinah khan private company pakhat Exploration Inc chuan kum sanghnih sawmhnih paruka mihringte Mars planet-a kap kai thei turin project lian tak an kalpui mek a. Chu mai bakah kum sang hnih sawm nga a lo inher chhuah meuh chuan nu leh a fanu chu Mars-a an lo khawsa tawh tih kha episode-ah kan hmu bawk. Tun kan scientist mithiam te leh khawvel changkana ngaihtuah chuan a thleng dik mai awm ange aw tih te pawh a awl hle. Mars-a mihring inkap kai chu la awm lo mahsela, Kum sangkha zakua sawmkua paruk khan NASA chuan a hmasa ber atan Mars Pathfinder Mission chu hlawhtling takin a lo kalpui tawh a ni. Chu mai ni lo, kum sang hnih sawmhnih khan NASA bawkin hlawhtling takin Rover chu Mars-ah an lo thawn chho tawh bawk a, Thlalaka kan hmuh hi rover chu a ni a, hei hian data hrang hrang la khawmin a ram leilung leh mihringte chenna tlak a ni reng em tih a thli thlai reng a ni. Tun hnaia private company rawn involh tak SpaceX hi pawn cargo plane duan mekin tun atanga kum sawm chhunga peih fel hman an tum hle. Heng mihringte hmasawn dan en chuan The Simpsons in Mars Planet hi mihringte chawn hmanna tur ber a ni tia a lo hrilh lawk chu a thlen dik a rinawm ta hle. Aw le, kha tih zawng kha vawiin atana kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga tawp thleng min en sak tute chungah a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hman nuam vek u le.